Wagwan Zimbabwe, Wagwan Zimbabwe. My name is uh, Tatenda from Mabuya Productions Zimbabwe. Uh, right, today ndashanyira Two Stars Entertainment, timu re Two Stars Entertainment uh, ndo kwandiri munzvimbo ye Heathcliff. Ndina mukoma vari panapa vanozikanwa ivo vachinzi Tsoka pamubva ndiripo Epic Movie mukoma Musei. Ndinofara muri sei zvino kuna Tatenda?
aiwa inini ndinofara zvangu e, ndinovimba kuti mafanzi enyu anofara achikuonai muchitsuka kwavari muchivapa uh, zvakasiyana siyana sekuuya kwataita zuva ranhasi okay ndisingatambise nguva yenyu maviewers yakawanda regai ndibvunze mukoma 23 maquestions amakandibvunza makavabvunza mucomment section asina kuwana mhinduro inokasika uh, ndosaka ndauya kuti ndizobvunza maquestions yamukoma e, eh, maviewers angade kuziva kuti e, tsoka amborani Alright.
Tsoka zita rake rekuberekwa anonzi Major Spare Wiscott. Mhm. Mhm. Anobva paMutoko kundomusha kwake. Muno muHarare tsoka anowanika pa 8K. Ndopandinogara. okay okay okay uh, ndofunga maviewers muri kungozvinzwira mega tsoka anzi anobva pamutoko anowanika muno muhetcliff mati iri zuva ranhasi aiwa tokutendai nekuchitsigira and ndiri kuti chii ndiri kuti kana uri munyowani pa this channel click subscribe click the like button zvinotibatsira kuti vhidhiyo redu riende kumberi uye subscribe inokubatsira kuti pacheza imwe posti unge uchingozvionera nekuti ndine chivimbo chekuti tichavhizitira ani nani aripo pamubva ndiripo epic move team retwo stars entertainment okay mukoma e, ndisingaende kure ndeapi machallenges ma, ma amunosangana nawo during the shoot eh, or uh, pamaplans enyu pamune muchiplana plana ndapi machallenges amunosangana nawo setwo stars entertainment Machallenges atiri kusangana nawo ndeyekuti isusu tichango tanongosimuka hatisati ane sponsor saka zvekuva zvekushandisa maresources ndo atiri vese ari kunyanyachema nawo because hatina kana ari kutibatsira saka mafans anozenge akucomplaina kuti ko sei muri kunonoka chii nyaya ingoripo ndeyekuti hatina masponsors hatina ari kutibatsira so ka tichiri kuzviitira zvinhu zvedu saka tiita kuti patinenge taona kamari ndopatoita se atomhanya kukembi tombobatanidza batanidza ipapo eh, todzoka futi okay okay mm. okay uh, ndofunga ma ma fans e twisters entertainment muri kuzvinzwira zvekutaurwa na mkoma tsoka kuti uh, mukaona tatinonokei kubuditsa zviro tati sikubuditsa tinenge tichigadzirisa nenhau yekuti atina support yatinofan yakakodzera kuti tiite zvinhu zvedu nekuchimbidza saka right uh, kune vaya vaya vanobatsira batsira batsira batsira two stars entertainment in terms of uh, equipment in terms of mari zosiz anodiwa pakuita mashoots okay ya mukoma inini i believe kuti imimi muri munhu anoactor anditi asi kune vamunotoziva kuti uyu anondikunda uyu anogona uyu akapenga ndeupi actor wamunoti imimi akapenga pafirimu mubva nditi Ah, ndisingayo kunyepera mafans munhu wese akaita panhu panhu pepanomuaisi asi ah, kune vanonyanyorova zvekuti ndega ndikatozvitarisa kana ndakatogara chitoono muvi racho andoketsono kuti auya anogona aiwa atonde chibaba tonde atondere ah, chibaba okay mafans etwo stars entertainment ndofunga mukuzvinzwira hanzi kune mukomana anonzi tonde hmm. i believe kuti munomuziva mukomana anonzi tonde right vasiri kuziva tonde ende munomutsvaga ende tonde tichange tiinaye futi panapa uh, maybe kuma next week tichange tinaye futi panapa achisangana nemi zvekare okay uh, mukoma tichiti reta tonde uh, nemamwe maactors atinawo muzimbabwe mungamise kumalevels anani ah. because inini i believe kuti uh, variko vanhu vanotogona vakawandisa vanogona kutokunda kana vari kumberi asi nekuda kwemaopportunities ekuti vaonekwe the whole the world so havasi kukwanisa kuonekwa because of mabrands achangotanga uyezve muchiri down saka imunga muretena nani pamaactors atagara tinawo munoziva ah, zvisikade kunyepa tione munhu ane mafanizi ekuti mese makamira apa pachiactor munogona kungoseka mukatoisiya kamerenda andiunyekera asi vandomureta naye izvezvi kune vari kutopisa zvekuti vakanyanyofolowa mubvadiripo kune vari kupisa izvezvi ndomureta kunana solo uku akapoasvika ikoko anosvika okay okay okay ndofunga mazvinzwira mega mhuri yezimbabwe tonde anoretwa uh, nemabig shark which means kuti tonde is the best eh, ndi best like like hatisi kuti ndiye best wemubva ndiripo wethi womubva ndiripo ya mune munhu ane maonero ake mune munhu ane muono wake right okay eh, mudhara eh, ndichinyatsotarisa pafirimu redu riri kuratidza iro kuti zita ramataura pekutanga is nigel spear kuti ndiye munhu akanyora firimu Uh, can you explain ipapo maka pfungwa idzi dzakauya sei dzekuti munyore film ah, rega nditore inshort sha unoziva kuti ndandakangorarawo zvangu eh, ndakangorota dziri hope ndakangopiwa kahindi kehope kekuti ah, zvangoitika kuhope ikoko ndava ndangomuka ndikati a ah, iri ndogona kunyora rikatobuda riri riri film ndazvinyora then ndakazotsvagawo vamwe vanhu vakazondibatsira ndikati ndikaekta chinhu chinobuda wabva wanditi haa chinhu chakatonyanya chinhu itoekta ichinhu ndobata kazoita ukepi kuti tinoekta chi muvi wemboma etiaaa okay uh, ndofunga mafans etwo stars entertainment mukungozvinzwirawo mega kuti uh, vakafamba rwendo iprocess kuti vazosvika pakuti uh, vanyora firimu rabuda Eh, even madhiski vane madhiski emubva ndiripo zvekare kune vanomada vabatei panhamba dziri pascreen ah, kune vari muhetcliff vanobva vaita vanobva vakusupplaira paden pako ndopavanokuigira disk ah, kune vese vari muharare masaturdays vanenge varimo mutown vachimatenderedza futi vachikusvitsai anditi saka vabatei panhamba dziri pascreen yedu eh, masocial media handles avainawo ndo ari kureflecta pascreen yedu ayo kune vanoda kuvabata ndo youtube channel yavo facebook nechichichichi ndo zvacho zviri pascreen pedu ipapo guys i really appreciate your support go on their pages support click the like buttons subscribe share to the friends and family don't forget to share to the friends and family uh, this is what we do and this is what we know as mabuya production zimbabwe okay mukoma tsoka ndezvipi zvamuda kusiyirawo mafanzi enyu ya kune mafans angu ndinoda kungoti rambai muchisapota tinozviziva kuti zvakangooma kuti mutigamuchire hedu nezvatiri kuita kunonoka kwatiri kuita ipapo motiregererawo ndo zvimwe zvatiri kuti rambai muchitisapota kuti mukaramba muchisapota imimi towanawo pawo rekuti aiwa muriko toramba tichiita se tichiendawo mberi rambai muchisapota uye rambai muchiwedzera masubscription ndo yatiri kunyanyoda nemalikes enyu tiri kumada macomments isai mucomment section imomo tichiona kuti zvamuri kuda ndezvipi toramba tichiita ende zvekuita tinazvo muvi redu arina kuperera ipapa but kuramba tichienda izvezvi takapedza season one tada kupinda museason two saka tikudawo simba renyu rekuti murambe muchisapota zvinhu zvedu zvirambe zvichienda mberi ndinotenda okay uh, mafans etwo stars entertainment mavanzwa vachitaura panapa uyezve mafans emabuya production ndiri kuti chii ndiri kuti kana uri munyowani pathis channel emabuya production click subscribe click the like button like button rokubatsira chii rokubatsira kuti pavhidhiyo redu riende kumberi uyezve subscribe inokubatsira kuti pachesa any post uchange uchingozvionera panapa uh, ndokutendai netsigirorwa munotipa se two star entertainment semabuya production mova nezuva rakanaka